Ergaan hammana jedhe ergaan tiyya arraa qur'aana haa barannu ibsaa duniyaaf aakhiraa kan isa hin barin dukkana keessa jira qur'aana bari jiraattus barnootarra qur'aana bari taatus daldalaa fi shofeera qur'aana bari taatus doktoraa fi injiinara qur'aana bari taatus pirofeesara Qur'aana bari taatus dubraa dardara Qur'aana bari taatus hiyyeessa faqiira Qur'aana bari taatus sooreysa tujjaara Isa barannu irra nuuf jira duniyaaf aakhiraa Isa barnu irra nuuf jira duniyaaf aakhiraa Dhaloonni ammaa boru biyya dhaalu Diinsaa dagatee faashinaan bulu Yoo arran baratin maatifi biyyaan tolu Barii barsiifadhu diinin haa bulu Amaanaa fudhatee Akka biyya dhaalu amaanaa fudhatee akka biyya dhaalu. Yaa abbaa yaa haadha maatii yoom baratta qur'aana rabbii keetii atis wallaala garan ijoolleen teeti kanaaf ilmaan kee waan fedhi hojjetti qur'aana barsiifadhu ilmaani si fayyada diiniif duniyaani qur'aana barsiifadhu ilmaani si fayyada diiniif duniyaani Daa'imman manaa eegumsa qabu. Baratus galma gaha hamilee cabu. Rakkoo hawaasaa furee baasa dheebuu. Yaa warra ilmaan horee lafa qabu. Ilmaan kee barsiisi barnoota bu'aa qabu. Ilmaan kee barsiisi barnoota bu'aa qabu. Umurii fi haalli yeroo gufuu namatti taha. Hin je'in yoomin bakka san gaha. Hin shakkin sumaatu boru san taha. Hin hawwin yoomin baradhee achi gaha. Abdiin kutin sumaatu sheekha taha. Niyyaa tole Rabbiin galmaan si gaha Ati ilmiif baanaan isaatu kararra si kaaha Duniyaa qofaa miti jannatallee sababaa siif taha Niyyadhu guyyaan kanuma lama hin jiru Osoo yeroo qabduu horiin si harka jiru osoo fayyaa qabdu ka lubbuun si keessa jiru arraba godhuu dhiisi gamaa gama godhuu ka'ii barii barsiifadhu osoo dhihoo jiru ka'ii barii barsiifadhu osoo dhihoo jiru. Dhagayi beekumsi beekumsa caalu kan hundi yoo qaree itti walii galu hunda makluuqaa wal qixa madaalu kan gubbaaf keessa namaa yaalu kan irraa si maysu xurree si sakaalu. Kan isa hordofe nagayaan oolee bahee galu wallaahi qur'aana jacha jacha caalu beekumsi abbaa fedhee isan madaalu beekumsi abbaa fedhee isan madaalu. Alif baan jalqabdee qaraatus bismillaa mindaan dubbisuu keetii ganamaaf galgala baay'ina harfiitii siif deema dabalaa kanaafuu haa baranu kan dhiiraa fi dhala Bar beekkumsi namaa haqarraa si cuqqaala, qarooma ja'aniitu kunoo wal oofan qulla, kan qur'aana hin beeyne yoomuu jaahila, maaliin adda baafata daangaa haraamiif halaala, kanaaf irra hedduun namaa bikka hin taane oolee bula, kanaaf irra hedduun namaa bakka hin taane oolee bula. Tokkummaa Rabbii beeytee ka ittiin gabbartu, gaarii fi hamtuu ka ittiin adda baafattu, seenaalee durii ka ittiin qorattee hubattu, mallattoolee dandeeytii Rabbii ka ittiin madaaltu, halkanii guyyaa hoggaa dhiitee bariitu, bonaa gannatti kan yeroon jijjiiramtu, guutuun Qur'aana jecha Rabbiiti, martuu sumaatu hima waan jiraa fi tan dhuftu, isa barannaan takka sirraa hin dhokattu, Rabbii isa buusee gabbaraa shirkiin hojjattu, Dogoggoraan qabu saayinsiin fedhe qoratu osoo kana gartuu olola hin dhugoomsitu osoo kana gartuu olola hin dhugoomsitu. Hundaan haa baramu jechaa fi hiikasaa hifzii isaatis dabalannee hamma hadiisaa eegaa kanumaaniin ergaa too gabaabsa yoon dogoggores isinummaan naaf sirreessa yoon isin mufachises hadaraa naaf dhiisa.